Programm ieħor mill-għalqa tad-dar fejn illum ħa nitkellmu fuq il-merqtux li nafuh bħala bl-Ingliż bħala marjoram, ħwawar li ħafna drabi nsibuhom fid-dar, imma hawnhekk qed naraw kif nistgħu nkabbruhom ġol-pot li minflok nixtruhom mis-supermarket ikunu qegħdin lesti d-dar. U kulħadd faċli jkabbarha għall-użu tiegħu personali. Kif tidher hi pjanta tidher fraġli ħafna, fir-realtà di tikber u tkun pjanta pjuttost salvaġġa ħardi. mhux kif qed naraw hawnhekk. Dina tibqa' tgħix għal diversi snin ta' jiġifieri jasal is-sajf, tinxef, tiżbora u terġa' talla. Meta tajt tinxef jiġifieri ser tispiċċa kompletament? Iva, iva, tiġi tskuk ta' tiġi tskuk. Jiġifieri importanti illi meta narawha tskuk fis-sajf ma nqaċċtuhiex u narmuha. Le, le, tista' tittrimmja, tista' tiġbor dak il-weraq tagħha niexef u tużah niexef, tajjeb ukoll, jiġifieri tista' tużah kif inhi friska, biss kif qed ngħidlek anke fis-sajf. Tajjeb li dak iż-żmien tas-sajf meta tinxef tiżborha, terġa' ttiha l-ħajja, għax l-ewwel nett fil-għajn ma tkunx daqshekk sabiħa għax kulma tkun zkuk nexfin u weraq niexef, u anke tittiha l-forma li trid inti. Sewwa, issa, hawnhekk qed nara l-fjuri. Jekk wieħed ikun irid inissel minnha din, miż-żerriegħa tagħha tista' toħloq pjanti ġodda. Iż-żerriegħa ddum biex għandek tliet ġimgħat biex tiġġermina u tinbet. Ma meta nitkellmu fuq din il-pjanta, kemm tikber minnha nnifisha? Tiggoffa, ejja, mela ħa nibqgħu fuq il-kwistjoni tal-qies tagħha. Mela din kif inhi qiegħda ideali, biss Jekk ma ti, ma tieħu ħsiebha l-ewwel nett biex tkompli tiżviluppa trid kabrilha l-pott u ssir pjanta sabiħa. Ehm, trid tkabbarilha skont id-daqs li tixtieqha inti. Għax jekk trid iżżomm pjanta żgħira ġo ħaġor ta' tieqa għalkemm trid ix-xemx, din hija qis tajjeb. Imma jekk mill-banda l-oħra inti għamiltha ġo ġnien jew xi f'terazzin, Titkabbrerha l-pott biex tkabbarha u tikber din, ta' jiġifieri. Kieku jekk għandek ġardin u titfagħha fil-ħamrija, pressa fuqha kemm tikber? Tikber, kma hekk ma tieħu ħsiebha ssir arbuxell kbir, ta', tiggoffa, iva. Dawna, dal-pjanti, dawk huma kollha Mediterranji u kollha jikbru, isiru siġar żgħar, arbuxelli.
Bħala ilma, bħala kura u hemm hemm xi insetti li jattakka? Mm, Le, ta' mhix delikata. Bħala u anka rigward eh, ħamrija, ħamrija ħafifa, pjuttost ramlija, eh, dan hija pjanta salvaġġa wkoll. L-importanti li taqbad l-ewwel eh, ftit xhur, l-ewwel ftit xhur, imbagħad meta tkun qabdet, eh, jina delikata wkoll fl-istess ħin. fis-sens anka tista' taqbad bil-biċċa wkoll ta' qed ngħidlek. Ehm, imma ġeneralment titik riżultat tajjeb. L-importanti naħseb l-ewwel ftit li drat l-ambjent eh, tagħha. Iva, iva.
Mela, grazzi lin, grazzi ħafna tal-informazzjoni, ċertament għal min jixtieq ikabbar ftit eh, ikollu ikollu mertux Frisk, eh, iva. id-dar ta' Regon Frisk. Faċli ħafna, eżatt kif dejjem ngħid meta jkollna l-ħwa wara hawnhekk, il-mumenti li tibda ċċaqlaqhom ix-xom ir-riħa, riħa. Imbagħad ma tagħmel mal-lampuk jidher Le, le, le, dejjem, dejjem, dejjem tinkini inti. Aħna mal-ħaxix biss, nużaw biss il-frott u x-xogħol tal-biedja. Ah, tajjeb, ok.
Nirringrazzjakom u nistednikom biex terġgħu tkunu magħna għal programm ieħor mill-għalqa tad-dar.